kia hāneanea hoki te noho whakarongo mai. Te kōrero mō tētahi hāora, nā Kate Chopin. He mōhio nōna ki te pāngia o Miha Pārera e te raru manawa i atawhai ai te āta tukunga i te pānui mō te hemonga o tāna tāne ki a ia. Ko tōna teina ko Hōhe Pine te mea i kōrero atu i ngā rerenga nakunaku, he momo tīwhiri i hura ake i te momo hunanga. I reira hoki te hoa o tāna tāne a Rihari e tata ana ki a ia. Ko ia te mea i te tari niupepa i te taenga mai o ngā kōrero mō te aituā rerewhenua me te ingoa o Pere Pārera kei te ihu o te rārangi ika. nāwai i whakatūturungia ki tētahi pānui tuarua, ka kotahi atu ia ki te whakakati i te tukunga i te pānui pōuri a tētahi hoa karere anō, tē tūpato, tē raupī. Kāore i pērā tāna whakarongo ki te kōrero i tērā a Tini Wāhine o mua, arā, me tērā māenga i kore ai e taea te whakaae ki te hiranga. Ka tere tāna hotuhotu me te rohaitanga mohoao, ohotata nei hoki i ngā ringa o tōna teina. I te mao o te marangai Rangikanetanga, ka hoki kau atu ia ki tōna rūma, e kore e whakaaetia tā tētahi whai i a ia. I reira anga atu ana ki te matapihi puare ko tētahi nōhanga rahi hāneanea, I torongi atu ia ki tēnei, pēhia ai hoki e Te Wherū i kūkua ai tōna tinana, i toroa ai hoki tōna wairua. I kitea e ia, i te tapawhā wātea i mua i tōna kāinga, ngā karamatamata e wiriwiri ana i te oranga hou o te kōanga. Karioi ana te tiere o te hā o te ihorangi, I te huarahi o raro iho tētahi kaihokohoko e pāpāhotia nei āna rawa, ka tae atu ki a ia ngā oro o tētahi waiata nō tawhiti te tukuna nei e tētahi, ā, he tini ngerongero ngā tiu e tīhau ana i ngā hikuhiku. Kōpurepure ana te rangi i te kikorangi e whakangeingei ana rā ngā kapua i whakakaongia ai. i whakapaparia ai i te uru e ahu nei ki tōna matapihi. Ka noho ia me tōna māhunga kua makere atu ki te pare tuarā o te nōhanga, tau nei. Hāunga noa nei te hotu ka toko ake i te korokoro, ngā ueue atu ai i a ia. Me he tamaiti kua hoki tangi atu ki te moe e hotuhotu tonu ana i ōna moemoeā. Kua rangatahi ia, kua tea kua marino hoki tōna kanohi me ōna kūwhewhewhe i tohua ai te ārikarika me tētahi momo kaha. Heoti, he pūhoitanga i tōna whetē, i tiro atu ai ki kōrā anō ki tētahi o ērā kōpurepure. Ehara i te tirohanga hokinga mahara, engari ia he tārewatanga nō te ohia atamai. He mea e toko ake ana i a ia, ā, e whanga ana ia ki tēnā, wehi nei. He aha tēnā? Kāore ia i mōhio. I matahunahuna rawa, i hoki rua rawa, tē tapaina ai. Engari i rangona tonutia e ia. Te ngōki mai i te rangi, te toro atu ki a ia rā ngā oro, ngā kakara me ngā tae i rere ai i te hau takiwā. kua turituri te hikinga me te hekenga o tōna uma. Kua tīmata tōna āhukahuka ki tēnei mea e anga atu ana ki a ia e riro ai ia, ā, kua oke ia kia motoa ki tōna hiringa, he ngoikore rawa nō ōna ringatea ngāwari e rua. I te whakarerea ōna e ia anō, ka pahiko atu tētahi paku kōhimuhimutanga i ōna ngutu puare, ka rite tonu tāna kihi atu i ngā kupu, Wetekina, wetekina, wetekina. Ka wehe te pao me te wehi i ōna karu. Ka hihiko, ka pīataata tonu. Ka tere tōna kakapa manawa, nāwai ka mahana ka whakangā hoki ngā pito katoa o tōna tinana i te rērere o ngā toto. Kīhai ia i tau e uia ai mēnā rānei he harikoa hautupua tērā e mau nei ia. Nā te mārama me te hiamo o te rongonga i oti ai i a ia te whakatahangia te marohitanga hei hauareatanga. I mōhio ia ka hotuhotu anō ia i te kitenga i te pōkaitanga o ngā ringa mākoha, atawhai hoki o te hemonga. I te kanohi kīhai i tiro atu ki a ia, hāunga te aroha, Kua ita, kua hina, kua mate. Engari i tua kē atu i tērā kawanga, i kite ia i te pae tawhiti, i ngā tautini nōna ake, nā, ka toro atu i ōna ringa e rāhiritia ai ēnā. Kāore he tangata hei aua tau e mana ai tōna oranga, koia kē e whakamana. E kore tōna hiranga e tōngia kāpōtia pērā i tērā hiranga ungaunga e whakapaetia nei e tāne mā, e wāhine mā hoki, e mana ana te pēhia atu ki tētahi anō. ahakoa atawhai mai, tūkino mai rānei te takune, kāore tonu i mimiti te taihara i tāna tirohanga atu i tērā māramatanga pōtehetehe. Heoti tonu i aroha ia ki a ia, i ētahi wā. He rite tonu te kore e pērā. Hei aha noa atu, he aha rā e pahawa i te aroha tērā pōkīkī tē whakatauria nei, I tērā puritanga ki te whakapaenga kātahi tonu nei ia ka kite ko tōna ohia kaha rawa atu. Wetekina, wetekina te tinana me te wairua! tāna i kōhimuhimutia tonutia. I te tūturi a Hōhe Pine i mua i te tatau kua kati me ōna ngutu ki te kōhao kī nonoi atu ana ki te tomokanga, Ruiha! Whakatuwheratia te kūaha E inoi ana au Whakatuwheratia te kūaha Kei māuiui koe Kei te aha koe Ruiha Aue rā Whakatuwheratia te kūaha Pouri atu E kore au e māuiui E kāo Ko ia tērā e inu ana i ngā wai o Hinetītama rā taua matapihi puare. Whitawhita ana tōna pohewatanga mō ngā rangi kei mua i tōna aroaro. ko ngā rangi kōanga, ko ngā rangi raumati, ko ngā momo rangi katoa, nōna ake. Ka kakama tāna tuku i tētahi inoi e roa ai te oranga. Inanahi noa nei ia whakaaro ake ki te poto o te oranga. Ka ara ake ia ka whakatuwheratia ai te kūaha e ai ki te nonoi a tōna teina. He manahauranga aungarea i ōna karu, ā, ka pērā te kawenga ōna anō i tērā o te atua o te toanga. Ka mau tō tōna teina hope, ka heke tahi ai rāua i ngā arawhata. I raro iho a Rihari, tū ai, whanga ana ki a rāua. I te huaki, tētahi i te tatau o mua, me tētahi kī. Ko Pere Pārera i tomo, hanga wherū ana nā te haerenga, e tau nei tāna kawe i tāna pīkau me tōna hamarara. I tawhiti kē ia i te aitua me te aha anō kīhai i mōhio i pā mai te aitua. Ka ohorere tāna tū nā, tiro ana ki te tangi a Hohepine, ki tā Rīhari tere ārai i a ia anō i te tirohanga atu a tāna wahine. Engari kua tōmuri rawa a Rīhari. I te taenga mai a ngā tākuta,